און אים קאסט אזוי געפיל געלט דאס לעבן, האב איך געזאגט, טאקע דאס איז די שיינקייט אין די מעשה, דער אויבערשטער ווען ער ווייסט ער האט אים מזכה געווען אזא ווייב, אזא ווייב, און ער שיקט אים די געלט וואס ער דארף האבן, לויט זיין משפחה, לויט זיין. די מעשה האב איך דערציילט פאר צוויי וואכן צוריק, און קומט צו מיר צו א היתמות מער נישט די וואך, ר' מענדל איך האב געהערט די מעשה, איך האב א שכח איך זאל דיך וואלט אנרופן, איך האב דאך געהאט די זעלבע מעשה, ער האט געציילט מיר איך האב לעצטענס חתונה געמאכט מיין ערשטע קינד, און די אינגערמאן. זיין שווער'ס משפחה, זיין ווייב'ס געשוויסטער האבן אסאך געלט און מאכן אסאך געלט מאכן רייכע שמחות, די גמרא האט אפשר אויך מצליח געווען, און איך האב זיך א שידוך געטון די ערשטע קינד, סאמהאו דעמאלטס האב איך נישט געהאט קיין געלט, כ'האב נישט געהאט קיין געלט, און און און און איך דארף צו מבטיש, מיין ווייב גייט בבטיש, די שמחה, די די טאג וואס איך האב א שידוך געטון האט מיר א איד געברענגט א ענוועלאפ פון זעקס טויזנט דאלער, זעקס טויזנט דאלער, איך בין נישט מיט מיט צאמגעשטעלט געלט, נישט צדקה. א איד וואס מ'איז שולדיג אים געלט שוין פון סאך סאך לאנג צוריק, א לאנג צייט צוריק, יעצט אנגעהויבן צו באצאלן, זיי קומט ער די תנאים ווייטער, זאגט איך האב געטוען בעל באטיש א שמחת קודש נענסטו מיט מיר, כ'האב אויסגערעכנט די נאמבערס, ממש אפגעשריבן די נאמבערס, ער קויפט א מנורה פון אפאר טויזנט דאלער, ער קויפט א אזא, ווי שנעלסטן, די תנאים האבן פאראויס געקאסט צוועלף טויזנט דאלער. איך זאג נישט נישט מ'זאל עס נאכמאכן, זיין צו דא מ'זאל מאכן תקנות ביליגע שמחות אלעס פיין און וואויל, אבער די אינגערמאן, איך ווייס, איך ווייס די אינגערמאן, איך ווייס זיין מצב, און איך ווייס אויך אויף וועלכע שטוב ער איז א איידעם, און איך ווייס אז מיט זיין רעביצן האט ער נישט צופיל התגוררות, און ער האט, און ער האט געדארפט מאכן טייערע שמחות, דאך האט דער אייבשטער אריינגעשיקט די גאנצע געלט, די קאפל האט שוין געהאט א קינד ברוך השם א וואכטן נאך פון עלף טויזנט דאלער, ס'איז געווען די גאנצע געלט, איך קען דיר נישט מסביר זיין וואס מיינט מאן פון הימל, מאן פון הימל, איך האב נישט געוואלט אויספרעגן, איך זאג נאכאמאל, מ'האט מיר נישט צוזאמגעשטעלט דאס געלט. געלט האט מען געדארפט אריינקומען, איך האב שוין גערעכנט לאנג אויף דעם, דער בענטשן האט מיר עס אריינגעשיקט, איז איך זעה א אינטערעסאנטע זאך, איך האב אנגעהויבן צו רעדן און מענער שמועסן, איך האב געמיינט דעמאלט וועט זיין אזא מעשה מאל אזא מאל אזא מעשה, איך זעה דער בענטשן שיקט מיר מעשה'ס טאג טעגליך, מעשה'ס ווי מן הנה אני מאמתו לכם לחם מן השמים, זעט זיך אויס דאס איז די גרעסטע יוז. די באדייט פארלייגט זיך. זעט זיך אויס דאס איז די גרעסטע נסיון און מען דארף זיך מחזק זיין, אבער די מעסעדזש איז אז יעדע זאך איז פון אייבערשטען, מען טאר זיך נישט זארגן, מען דארף זיך נישט זארגן, ס'איז שאטן אויך פאר די געזונט, כ'האב געזאגט נאכאמאל, ס'איז וועריקלי מיללער האט געזאגט א מודי'ג סטעיטמענט, ער האט וועריקלי נאר געזאגט אזוי, לא עלינו אלא רחמתו על הגאון, סטראוקס, הארץ אטאקס, בלאד פרעשור, מיט צוקער, דייעביעטיס, מיט יענע מחלה, נאך צוויי דריי זאכן, זאגן דאקטוירים אפן אז ס'קומט פון סטרעס, פון דאנגען, פון זיך זארגן. שלמה המלך זאגט אז אלע מחלות קומען פון דעם און זיך דאגה'נען און סטרעס, א איד איז בשמחה און ער זארגט זיך נישט און ער פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, רוח איש איך האלט אין מיך לייב, דאס אפשר העלפן אלע אידן זאלן האבן אמונה און שפע מיט אלעם גוטן. נאר מיט תפילה און נאכאמאל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.